wɔnom nyinaa yi, menim sɛ woatete ne yɛtwitwa guo yi a, seesei deɛ, o, oh, wonya nte nse sɛ asante ma ntam anom deɛ dae. Deɛ hia. Wontumi. Wɔano no. Ayi NPP fɔɔ mu dwom tiani wɔ asante. Wɔayɛ deɛ ya. Ɛsɛ wɔ se wɔno nso wɔ ne kingdom, ɛwɔ ne army, ɛwɔ ne police officers ne adeɛ nti, wɔmfa ɛyɛ ɔpemsoɔ deɛ ɔbɛka ofii sɛ nyɛ yi no, wɔbɛte agyina noɔ no nso akyerɛ no adwene de akyerɛ no nsɛm a abɛtɔ dwa seesei. Petition koraa kɔ akɔduru nananom hɔ a ɛɛ Ashanti youth no bi ne nananom a yɛ maamenom odwamfoɔ yi bi pɛ sɛ ɔpanyini yi ka wɔn mma no twe ne ho koraa firi biribi a ɛfa Ashanti kingdom ho. Ɔse ayi wontumi. Ae nkyɛ ma wontumi. Ɛna ɔse. Ɛna adɛn ntwe bɛ ɔsi aba. Ɛna ɔse wayɛ dɛn. Ae yɛse ɔse. Ɔwɔ ne kingdom. Ɔno nso wɔ ne kingdom. Ɛwɔ he? Ɛneɛ sɛ Asante mantam ara na ɔkaa no nti ayɛ ara. Nti kingdom no wɔ Asante mantam mu. Saa deɛ deɛ kɔ. Wabɔ dam. Oh. Wabɔ dam. Asante mantam no kingdom biara nim. Ɛkyɛn yɛwura sɛ etutu kingdom. Na yɛ na sika na nipa nya no kakra wɔn dwene sɛ wiase biribiara ne sika. Ani etimi de sɛ bi otumi sika yɛ kasa basa basa basa basa. Na me me mblemi no wɔ no wo ntumi me mblemi no Akufo Ado na mblemi no ɔ. Oh na wei deɛ sɛ sɛbi na. Dabi na ɛnyɛ Akufo Ado a sɛbi mpra aduasa o Asante region na NPP no a mo tee yɛ no Bafo ɔsɛ Akoto na faa Asantehene sika de kɔ tee NLM wɔ tee NLM na ayi SD Dombo de bi firi ɛyɛ waa ɛbaa yɛ Northern People's Party Nanso hwɛ party no a na ɛyɛ kɛseɛ paa wɔ mu no a ɛyɛ NLM. National Liberation Movement. Etu wohwɛ mu paa yɛn sesɛ bia wopɛ sɛ ohunu ɔhene tiri mu asɛm a, ayɛ ahwɛ ne kyeame. Party no a ɛnɛ mu nyinaa mu didi muo no, ɛyɛ Santehene na ne dea. Ghana Congress Party na Busia ɛde firi ɛyɛ ayi asaa time yɛfrɛ no Asante West wɔ wɔde firi baayɛ. SG Antɔ mo kɔfa bi baayɛ yɛkeka bɔɔ mu Muslim Youth Association ne wɔn awan Gashi Fomi yɛn nyinaa keka bɔɔ mu ne ɛte UP tradition. Ɛno mu na ɛfiri mu ara ba bɛduru ɛyɛ mpipi. Na Asantehene no a ɔno tee ne paakyi ɛma ɛnɛ kwahwe abaa te sɛ wontumi ɛredidi moɔ. Ɛna ɔno se nnɛ yi sɛbi mprɛduasa o, watu gold o, anya gold kakra, anya sika kakra. Eti wɔwɔ ne kingdom na Asantehene ka asɛm a ɔno wontumi bɛ challenge no, wabɔ dam. Na meka sɛ me blame Akufo-Addo a, yɛbusa question sɛ Regina Santehene tim na sɛ wopɛ Regina Chairman ɛma yɛ a wɔne Santehene akɔdi nkitasoɔ wɔ ne nkitaɔsoɔ sɛ wɔn kɔ akɔfa adwene a ɛti deɛ mbɛnya ne wontumi. Sɛ nyɛ Akufo Addo na ɛyi wontumi. Ah, wɔsi wɔyi ne ti deɛ ɛdi kan yɛ Akufo Addo na ɛkaa sɛ yɛnya amenkɔɔ no post. na ɛyɛ ɛyɛ sɛbisɛbi o ɛyɛ buapayɔ efiri sɛ regina arampɔnsa firi muɔ regina ɛfɛ fantom firi muɔ regina victor osu yɛka victor osu ɛne victor osu agona de hyeɛ a bɔne akufo ado wɔfa ɛyɛ paa wuli mu di yɛ nti nyɛ saa deɛ nkɔbɛyɛ president saa regina ne na ofiri muɔ Na Regina nimdeɛfoɔ ɛnee sɛ woka law law law sɛ mmara yɛka mmara eh wontumi nka the history of law in this country a wɔmmɔ Victor Owusu din da na Regina Victor Owusu firi muɔ Regina ɛyɛ chairman chairman amankwaa mo aba bɛdi soɔ pɛn na party a yɛne yɛsiasi yɛyɛ nimdeɛfoɔ party Paati a yɛn ani asie sɛ sɛbi mpere aduasa o, yɛtena ase a yɛn deɛ nim nwoma, alɔyafoɔ paati ɛna alɔyafoɔ deɛ bɛn na ɛnɛ nnipa a wɔdi regye ayi paati no ne stronghold anim ɛne wo ntumi na akufo ado ɔbɛtena ɔma wo ntumi abɛyɛ Eastern Regional Chairman. Ade wo ntumi onu chairman yɔ so a. The highest officer wo ntumi na ɛso a ɔkopae ɛyɛ constituency youth organizer. anaa organiser. Mom yɛ nso nkɔ adidie. Nipa bɛtena kuro yi mu wɔ so ɔyɛ regional chairman. Ɛmu ɔsi sɛ gold gu table so wɔ santehini kuro mu. Sɛ wɔte TV so na wɔsi sɛ gold wɔ ana wɔkyerɛ ana me na me wɔ gold. Wowɔ gold kyɛn santehini. Na sɛ bi onyansa wɔ tirim na ayɛ regional chairman na wote so na anim sɛ w'aban na ɛte soɔ. W'aban no nneɛma a wɔyɛ no manfoɔ no ho kyere wɔn. Enti the least you do is to provoke them. Na afei wakɔsesa gold egu table so sɛ munsu koraa mente na me na mewɔ gold hɔ. Yei tumi nyɛ regional chairman. Yɛka sɛ obi yɛ chairman a, that means that person no wadu the top echelons of a society a wɔtumi yɛ role model. Sɛbisɛbi mpra aduasa, ɛnyɛ sika kɛkɛ na ɛwɔ wo ntumi ho a obiara bɛpɛ sɛ ne ba nyɛ sɛ wontumi. Wontumi ayɛ dɛ yɛ a obiara mpɛ sɛ. Na sɛ sɛbi nyɛ sika ana ɛnɛ Ghana yi yɛayɛ ne saa sɛ yɛde asi awowa prɛseɛ obiara nya sika ɔtumi de tumi a wo nyina apɛ sɛ ɔyɛ sɛ wontumi. Mepɛ sɛ mehu ade korɔ pɔtee nti a. Wo nyina wopɛ sɛ ɔyɛ sɛ wontumi anaa? Sɛ nipa bie na no no ɔkasa Regional Chairman deɛ nka wobue w'ano na wokasa a yɛhunu sɛ sɛbio woadwene asɛm bi a ɛrepue afiri w'anum ho. Wei sɛ wɔtena radio so tena TV so a asɛ sɛbio yɛde biribi ahyɛ no to wɔkasa basabasabasabasabasa. Ɛna no John Mahama running mate yi a wɔkɔfaa no ɔbaa yei maame yi wɔsɔɔ de sii hɔ sɛdeɛ ɔsi horo no ɔhwɛ maame no anim. Ɔsɛ bɛn? Ɛno na ebinom se nana. Regional Chairman talks. Ɛno na ebinom sɛ ɛyɛ yɛn nsɛntwerɛfoɔ yi ɛne nananom yɛasosɔ no so. Mensosɔ nkwasi asɛm sei so da. Ɛmo miɛnka nokorɛ bi, mimi nsuro party no obi anyɛ MPP ni nkyɛn me, wɔbia nso ntumi nyɛ MPP ni nkyɛn me. Ana party a yɛyɛ papa nom berɛ, yɛyɛ ɔfa nom berɛ, yɛyɛ nana nom berɛ yɛ ɛnɛ yi yɛtumi atena hɔ ama obi anya sika kakra nti wɔde party no anim yɛ fam wɔ Asante region. Eh party no ɛyi Regina na po ɛfiri moɔ Regina ɔsɛ HA Mensah ɛnɛ mo no a mo akɔ sukuu a lawyer foɔ na mo seɛ ɛyi yɛfrɛ no sɛyi ɛɛ wɔ sɛ yɛ ɛyi Joe sɛ wusu mo nyinaa mo akɔ sukuu na nti mo sisi wɔn a mo Regina chairman ne saa papa wei nti mo ɛnyɛ mo fɛre ɛnɛ sika nti mɛ mɛ mɛ mɛ nyinaa adane mɛɛma nyinaa adane mmaa ɛwɔ kuro wei mu. Ade a wontumi nyɛ no tan. Wɔyɛ yɛka kyerɛ wɔn sɛ nyɛ sei na regional chairman bi heavy. Akufo Addo sɛ da ɔpɛ so ogu FF Antɔ, ɔpɛ so ogu chairman Amankwaa, ɔpɛ so ogu ɛyɛ ayi region anim ase nti ɛna kyinkyini a wontumi na mede bɛhyɛ mo kɔn. Na Akufo Addo yɛ busa nso ɔtoe me se wɔbɛma wontumi abɛyɛ Eastern Regional Chairman anaa. Ɛno na woka yɛ a menteɛ sane sɛ wɔn to aba no Akufo Addo anto bi. Wanto deɛ bi. Yɛnim machinations ɛkɔɔ so. Deɛ nti a wontumi agye mmenae yɛ na sɛbisɛbi asantefoɔ no yɛ mmɔ da mu a obi a wɔba ɛyɛ asante region a wɔba bɛyɛ nipa titire wɔ npp mu bia wontumi mpene wɔkɔ against him nana bi ɛyɛ so ɔkɔpɛ youth organizer wontumi ko tia so wɔmpɛ ɛyi ɛɛ Justin Kodua asɔre so ɔkɔpɛ ɛyɛ general secretary wontumi sɛ yɛnkɔto aba ma ɛyɛ yɛka ne sɛ ɛɛ John Boadu John Boadu ɛnɛ yi napo napo kora yɛ pere sɛ ɛyɛ ɛyi Bawumia ɛma ne vice wontumi se da wɔbɛko atia because ɔpɛ sɛ ɔtena Asante region ya ne yɛka so ɔno nko na ɛyɛ the powerful person ɔwɔ Asante region na gyimie no a gyimie no a no nyɛ hyɛ dodo ɔhyɛ mɛka ne saa Na ɔno ɔkasaa sɛ bio sɛ ogyee ne ho. Woka kyerɛ Santahene sɛ, Me, mabue me kingdom. Wo kingdom wode sii asase bɛɛ soa. Wokoo wɔ he na akonyaa kingdom? Wɔkoo wɔ he? Wɔkoo wɔ he? Ɔkwaako wɔ he? Taa mu atwu mantwi kɔ bi ama mfe ɔti aka nti obiri yɛ buo sɛ tutu. Ɛmo wokoo gye nsase me yɛ bɛ odi Asante kingdom wo ntumi no ɔse wɔkoo wɔ he a obia ntumie. Wɔkoo gye nsase. Wɔkoo wɔ he? Wɔkoo gye nsase yi. Emu agudeɛ na ɛnnɛ wontumi atumi atu bi a wɔnyɛ sika kɔkɔɔ a wɔde abɛto yi. Enti wonnye nni sɛ nananom nso na aka ho na wɔma nsɔ nso? Wɔn nyinaa ka ho na ade yɛka yɛ suro bi. Wɔn nyinaa ka ho. Ɛnnɛ Asante no yɛtɔn de ama sika. Ɛnnɛ Asante no yɛatɔn ne nyinaa de ama sika. Asɛ wowɔ sika a sɛ bio obiara bɛtumi ayɛ deɛ ɔpɛ. Na mo nananom baeɛ wɔn de dane ntomafira ne sikadie sɛdeɛ ɛyɛ yɛ a anka sɛ bio Asante bi yɛ akɔnɔ ma abaeɛ no abɛtena mu. Dabi da. Twerɛbu akɔdua no a wɔde ne tiri gye akyerɛma. Asɛnsokofo no a wɔde ne tiri gye akyerɛma. Di kɔpem a wɔde ne tiri gye akyerɛma. Wɔn nyinaa na sikadie nyɛ wɔn dɛ. Na wɔdii sika akyi na wɔmaa kwan maa nkurɔfoɔ anka nokorɛ sɛ deɛ ɛka nokorɛ akyerɛ wo ntumi. Anka ɛne sɛ sɛ bia Asante bɛsi hɔ yi. Wome nka nokorɛ bi na NPP na ɛyɛ papa no mo brɛ ɛnyɛ NPP no nie. NPP tantan sei. Ɛneɛ papa no mo brɛ yɛ. Mese mo brɛ brɛ yi kɔbusa Kwasi Ɔsɛɛ gya adwo so. Wobɔ din sɛ Michael Leo Mensah, Agya Hene, na Kwasi Osagyei, wabue n'anom. Na ɛnɛ yɛ papa no mu abere a na abɛduru mpɛmpɛnsoɔ bi. Yɛn nyinaa na yɛfight sɛ youth mmra mmɛdi MPP no anim. Yɛanka sɛ youth biara kɛkɛ. Sɛ youth waba wodi MPP anim nkoa yɛ lucky as young as you are as a regional chairman. Ɛdeɛn na ɛsɛ ɔyɛ? Wode buo bi bɛba akonnwa no ho sɛ ɛbɛyɛ a mmeranteɛ no mmabaawa nso bɛnya good position bi. Wobie w'ano na akasa basabasabasa basabasa ana wontumi abɛyɛ asɛ untouchable governor governor bɛyi a governor bɛyi wɔn yɛn nso nkɔ adidi kurom ana monka no. Wonyini sɛ wontumi nso ɛsɛ yɛ horo no no sɛ sɛ bɛsi nɛ no no asɛmtire no ankasa no sɛ yɛ video sɛ yɛ audio no yɛn sɛ. Asɛm no na kokoso hene ati hɔ kokoso hene ne wo koe. Eduru baabi General Secretary afrɛ wo sɛ ɛneɛ yɛmfa kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛka asɛm no a na woasan abɔ koko so hene dua wɔ phone so. Na wonim nyansa. Woyɛ Regional Chairman wonim nyansa. Mom yɛnka nokorɛ bi na nokorɛ no, nokorɛ nni nua, na nokorɛ nni wɔfa, na nokorɛ nni soaa. Nokorɛ yɛ baako pɛ. Sɛdeɛ wontumia behave over the years, ɛɛtan. Yɛ party na ɛnti sei. Ana mmarima nyinaa da ne mmaa na obi ɛsosɔ no so na wontumi na wontumi. Yɛn nkɔ nkɔ hwɛ 2016 vote yɛ nya yɛ. Yɛ ba 2020 so ante. Wontumi nyɛ hwee. Wɔni hwee yɛ. Ana yɛsosɔ no so wɔ ha na wontumi o ma disqualify o. O me ma wo nkɔ. O me ma wo nkɔ. Wontumi yɛ hwan na otumi kyerɛ sɛ me ma wo nkɔ na mma nkɔ na mma nkɔ because me mpo asɛm. Sɛ mo se manfoɔ no obi anso wɔn yɛ na ɔpɛ sɛ obedi wɔn anim a allow the people to decide who they want to vote for. na wontumi arrogate powers to himself ana ma ɛwo ma disqualify ana wo me ma nkɔ ana wo anim tantan na na yɛ yɛ tia ne yɛsosɔ nkwase asɛm so na wobɛka ne sɛ sebɔ ɛbɛyɛ a ɛkɔfaa ne baa fie ɛna wanyina yɛa ne ɛkyekyerɛ no ɔne wɔwe yɛn ne yɛanhwɛ ne yɛ ɔbɛwe yɛn Na yɛn mu bi deɛ ntena hɔ nhwɛ ara sɛ party no a ɛyɛ papa no mo berɛ yɛ party a ɛyɛ Victor Owusu ma bɛbrem na ɛnɛ yɛatumi atena hɔ ama party no Regional Chairman of ɛ na lawyer foɔ gu mu na mo abobɔ ntae na mo rebɔ mo ho nsafohene mo Regional Chairman ni. Wofiri sɛ adeɛ a wontumi ayɛ yɛbɛtumi anya nsunsuansoɔ bɔne wɔ abatoɔ so ama NPP anaa? Me deɛ menyaa kura nkatu mina firi ansa ne ani so ateɛ sɛ nwan. NPP ni ba ma papa. Telling you, mom yɛn ka no korɛ. Ɛnyɛ na anyɛ NPP ni. Me nyɛ NPP ni, obi bɛtumi ayɛ NPP akyɛn me. Na wo pɛ sɛ wo party kɔ police. Na mmom me party no, yɛ to aba ma no so wɔmra mɛyɛ biribi different. Yɛ anto aba ama no sɛ yɛn nyinaa yɛ zombies na ayi pa, yɛ party no deɛ ɛyɛ kɛ mma me nka bio. Ɛyɛ domo domo democracy eh kɛbmam kɛb ɛnɛ na NPP no yɛayɛ no zombie no obiaa yɔɔ ne adi akyire yɔɔ ne adi akyire yɛ party no nnipa te sɛ me akokodurofoɔ a wɔn tumi ka wɔn adwene na ɛtee saa party no Busia kaa ne mmerɛ bi sɛ sɛ yɛn nyinaa yɛ hyia ne yɛyɛ nnipa wɔ ha na sɛ nnipa aduɔkono nkono kasa na sɛ ɛka nnipa baako na sɛ ɔnkasaeɛ a yɛntie saa nnipa na ebi kora ɔbɛkasa awie no na yɛn nyinaa yɛ adwene akɔ akɔdi akyire ɛnɛ yɛka nka bi party ɛde asɛm a Woka asɛm bi na ansa na me werɛ bɛfi no, ɛdeɛn na Akuffo Addo papa yɛeɛ antumi amma Victor pa, Victor owusu antumi amma yɛn. Yɛkɔ 1917 no abatoɔ PFP, Popular Front Party, ɛna yɛkɔ srɛɛ yɛ Paa Wuli, Akuffo Addo wɔfa, so ɔmmra na ɔmmra mɛdi animu. Paa Wuli se daabi, na ɔno no wahunu Nyame na ɔkɔ asɔre deɛbɛn deɛbɛn deɛbɛn. Wɔne ɛyɛ ayi, me ankasa, mafiri fa, Mampong. Saa na wɔyɛeɛ. na ɛfiri fa sɛ bi nyɛ nipa bɔne sɛm na ɛyɛ wo a ɛfiri fa so ɔpɛ vice president adi nti wɔde di akyire ɛwɔ hɔ a na ɔma yɛ wɔn ne ɛsɛ ah pawuli bra bɛdi anim wɔ se da pawuli sɛ ɔnni anim di a ɛneɛ the next in line ɛyɛ victor osu a wɔfiri agona ne aden di anim ewi akyire yɛ ankasa adwa me nua Dwabin adamfoɔ wɔ Ayie Aduboa he, wɔne Ayie Akufo-Addo. Saa time no Akufo-Addo, UNC, wɔn hyɛɛ aseɛ sɛ wɔn organise nnipa ne yɛka kyerɛɛ wɔn sɛ daabi, na PFP wɔ hɔ a, wɔn se oo PMFJ, People's Freedom for Justice and deɛ bɛn deɛ bɛn na yɛ organise yɛ. Saa na wɔn boa. Ewie akyire no wɔn akɔte UNC, United National Convention, a yɛkɔ abatoɔ na MPP mu akyɛ sɛ deɛ ɛnɛ alankyerɛmaten ne ɛyi Bawumia deɛ yi mu ayeyia. Yɛkɔ abatoɔ kei 1979. Victor Osu anya ɛyi eh, bɛyɛ 700 and something thousand. Lima anya 500 and something thousand. Ɛna nkurɔfoɔ yi nenam 300 and something thousand. Ɛna yɛserɛ sɛ nka ɛnyɛ hwee. Mo nua koraa ne wei na se yɛkɔ second round na mo san fa mɛka ho. Akufo ado ne wɔfa mo sɛ da. Na wɔn de kɔka Lima ho. Ama Victor Osu ama amedi adeɛ. Ɛnna yɛagona yɛn tam kɛseɛ paa baako no no. Sɛ ɛnyɛ saa nkurɔfoɔ yi anka sɛ bi presidency a mɛso kunkum mu ansa nakyi. Nanso amoda so di MPP akyi. Ɛsɛ wɔn ankasa da. MPP ne deɛ MPP tie tie ɛnyɛ MPP na ɛyɛɛ bɔne o. Yɛn nuanom akyemfoɔ na ɛdii saa bɔne no. Aai hai wo ka yi me firi mu.